bymtheg yn gynta i Harlech a wedyn bod o wedi adeiladu tŷ go o'r enw Allt yn y Bermo. Yn ei gofnod yn llyfr log yr ysgol. Ar yr ugeinfed o Hydref, one new scholar, Harold Lowe, admitted tonight, number on register sixty five, felly. Oedd Harald yn siarad Cymraeg? Wel oedd mae'n debyg, hynny yw, mi gaffai eni yn yn ochrau Llandudno, mi symudodd y teulu Harlech fel dwi di sôn felly, a wedyn i'r Bermo, wel mi fydde Harlech a Bermo yn gymunedau Cymreig iawn y cyfnod yna lly, yn sicr mi fydde fe wedi siarad Cymraeg a dyna'r cofnod sydd lly bod o'n rhugl yn y ddwy iaith. Ac yn ôl yr hyn rwy di darllen, oedd e'n berson penderfynol yn gadarn yn ei ffordd e bron. Oedd, dwi'n meddwl, bod, oedd o, oedd o, oedd o'n yn benderfynol iawn, a, a, a fel fysa'r Sais yn deud, didn't suffer fools, dwi'n meddwl, oedd gynno fo ddim amser i, i ryw falu awyr, oedd o reit benderfynol ac yn gwybod be oedd o eisio ac yn mynd amdano fo 'lly. Mae 'na gysylltiad lleol yn dal i fod felly, achos mi welwn ni o'r Dderwen deulu yma 'lly, mi welwn ni Harold Godfrey, Gyda llaw, Godfrey oedd o'n galw ei hun ar y Titanic. Ji Law sydd lawr ar y rhestr, achos oedden nhw'n meddwl bod o wedi marw am gyfnod felly, oherwydd bod ei enw fo ddim lawr felly. Ond Ji Law, dwi'm yn gwybod oes 'na i- os 'na i camgymeriad neu oedd o yn galw ei hun yn Godfrey, ond ma' 'na rei'n deud na dyna oedd o'n galw ei hun a- yy ar gyfnode gwahanol felly dwi'm yn siŵr. Dyma'i dad o. George Edward, a wedyn Harold Godfrey, fel y mae frodyr ei chwiorydd o. Arthur Frederick wedyn, eto a'i wraig yn cael nifer o blant, a gyda Florence yn fan hyn yn cael dau blentyn, Michael Thomas, Cynthia Re, a wedyn ei phlant hi, neu ei phlentyn hi yn fan hyn, a wedyn dyma, dan ni'n dod lawr i'r gwylod fan hyn, i Joshua Thomas, Logan Iwan a Rohan Michael. a ma Logan a Rohan yn ddisgyblion yn yr ysgol yma a John yn Ie. Logan Iwan mae'n bleser i gwrdd a ti wi ffili credu bo fi yn siarad gyda rywun sy'n perthyn i Harlow shw ma hwnna'n timlo? Da iawn achos o'n i'n clywed oedd o'n dyn da. Ti wedi bod lawr i'r Titanic beth oedd yn edrych fel? Wel, oedd fy llong i hun yn edrych fel bod afonydd o rwd yn llifo i ffwrdd o'r llong. Oedd hi'n brydferth iawn, ond mae 'da fi rywbeth fel surprise i ti. Reit, cyn mynd lawr i weld y Titanic nes i beintio'r gwpan yma, a wedyn nes i roi e tu fas y siambr dan ddwr, a'i hongian e mewn bag, a wedyn pan aethon ni lawr i waelod y môr, Mae'r y pwyse wasgu'r gwpan yma reit lawr, edrych arno fe nawr. Mae hwn yn cwl. Mae yn cwl, yndyw e? Pa mor hen na ffwgamwre i tei fynnu lawr? Wel, i ddechrau de, ath tri ohonon ni mewn i siambr danddwr, rhyw fath o submarine bach, a nethon ni wyrio dwy awr a hanner yn cwmpo i waelod y môr. Wedyn nath e gymryd ni pump awr i fynd o gwmpas y Titanic. a dwy awr a hanner yn mynd nôl i fyny i'r top, deg awr i gyd o'n i yn y llong danfor yma. Logan Iwan, mae di bod yn hyfryd cwrdd â ti, ti'n arwr, a Harel Low yn arwr 'fyd, felly diolch. Mae di bod yn naw mlynedd ers i mi ymweld ag un o longe prydfertha'r byd. Ac ar ôl clywed hanes Harun Lowe a Capten Smith, dwi'n awchu cael dysgu mwy am y Cymry a fuodd ynghlwm â'r drasiedi. Felly, draw â fi i Amgueddfa Genedlaethol y Glane yn Abertawe. Dros y ganrif ddiwetha', ma' stori'r Titanic wedi dal yn nychymyg miloedd ar filoedd o bobl. Ond i fi, ac i nifer fawr, Stori bobl sy'n dal y sylw. Ar y llong, mi roedd 'na dros 2,200 o bobl, rhyw 300 a hanner o ddosbarth cynta, 300 yn yr ail ddosbarth, ac 800 yn y trydydd dosbarth, ond mi roedd 'na hefyd 900 o bobl yn gweithio fel criw ar y Titanic. Rhoi storiad eang o bobl, o'r tlotau yn y byd i'r cyfoethoca fel John Jake Bastelt gwerth 30 miliwn bryd hynny! A dwi wedi dod fan hyn heddi i ddarganfod pwy oedd y Cymry oedd ar y Titanic a beth oedd ei ffawd. Dwi wrthi'n darllen y Western Mail. dyddiad yw Ebrill yr unfed ar bymtheg 1912 a dwi newydd ddarganfod darn am y Cymry odd ar y Titanic Among the passengers on the Titanic were local people It is impossible to give a complete list but the following are believed to be among them Misus Meek, 89, o Heol Windsor, Penarth, Mister Leslie Williams yn focsiwr proffesiynol o Donapandy, Mister Dai Bowen, bocsiwr proffesiynol o Dreherbert. Roedd Owen Wilmore Samuel, 41 mlwydd oed, wedi rhoi'r gorau ei waith yn siop enwoca Abertawe Ben Evans er mwyn ennill cyflog gwell fel stiward salŵn ar y Titanic. Ond ar restr teithwyr yr ail ddosbarth, Dwi'n dod ar draws enw Robert Leision, y peiriannydd cloddio, yn fab i gyfreithiwr ac ymwblogedd adre'n Sgeti Abertawe am fod yn gricedwr da. Ac yn y dosbarth cynta, William T Stead, golygydd y cylchgrawn The Review of Reviews ar ymgyrchydd cymdeithasol. Wedi'i fabwysiadu gan Gymry wedi darlithio enwog yn Abertawe a Chaerdydd, roedd ei ar y llong yn dilyn gwahoddiad personol gan yr Arlywydd William Howard Toft. Ni ddarganfyddwyd i gorff ac yn ôl y South Wales Echo, the greatest tragedy of all to Wales is the loss of William T. Stead. A wedyn Mister Albert Roberts, chwech ar hugain, yn ddyn tân, yn stoker ar y Titanic, a wi'n gwybod oedd y dynion oedd yn gweithio ar waelod y llong yn taflu glo Cymreig i mewn i'r ffwrn anferthol yma, o'n nhw'n gweithio'n bedair awr yn eu siorts, yn eu fest, a wedyn wyth awr bant a wedyn nôl i boethder y ffwrnes fel petai am bedair awr arall. Oedd hi'n waith caled, a mae'n debyg na ddim un o ddynion tân y Titanic oroesi'r drasiedi achos o'n nhw yn gweithio'n galed tan yr eiliad ola' yn trial cadw'r llong uwchben y dŵr. Mae'r rhestr yn ddi-ddiwedd. Dwi'n dod ar draws fy niet 80 o Gymry, ond anodd yw cadarnhau henwe a'u cenedlaetholdeb. Roedd nifer yn rhoi llety dros dro yn Southampton ar waith papur y White Star Line, a dwi'n gweld camgymeriadau di-ri yn yr erthygle. Felly sdim cysondeb. Dau deithiwr arall oedd hefyd yn teithio ar y Titanic oedd doi lord o'r enw William John Rogers o fferm Ynys Mont Uchaf ger Glais a'i nai, Evan Davies, o Alltwen ger Pontardawe. Nawr, dy'n ni ddim yn gwybod pam o'n nhw'n mynd draw i'r Amerig, efallai i chwilio am eu ffortiwn, ond un peth sy' yn sicr, Ar y degfed o Ebrill, y diwrnod pan nath Titanic adael Southampton, oedd William John Rogers i fod yn y cwrt am beidio cynnal i wraig. Ond, fe ffindodd e'r amser i sgwennu i'w ffrind cerdyn bost yn dweud 'Just a line to show that I'm alive and kicking, going grand, It's a treat. Felly, dwi am ddysgu mwy am William John Rogers a'i nai, achos mae'r teulu yn dal i fyw yn yr Alltwen, a dwi am gwrdd â'i wyres, Jean Davies. O'n nhw'n byw mewn ffarm fach lawr yn Ynys y Mond, yn gwylod yym bwys Grais, rhwng Grais a Clydach. A wedyn 'ny o'dd ch'mod o'dd y yr yym ffarm ddim yn talu ffordd. O'dd dim rheoliath 'na, so o'dd e'n gwitho rhan amser dan ddaear. O'dd Llywodraeth America o'n nhw'n cynnig tir yn rhad a wedyn 'ny o'n nhw'n o- ddoes e wedyn 'ny i feddwl lan wel os dim rheoliath myn hyn ma' the big American dream ch'mbod o'dd pawb ar y llong 'na yn meddwl am fywyd newydd, llwyddiannus ond o'dd dim llwyddiant i fod, o'dd e? Na. Felly bydde 'ych taid chi Ai na ie, Evan Davies, ti bod yn siarad Cymraeg ar y Titanic, bydde'r iaith wedi cael ei glywed ar y decia. O, siŵr o fod, siŵr o fod, achos 'na'r naill naturiol, yndyfe? Ie. Ie. Felly beth oedd y gobeithion? Mynd mas i America a'r teulu ddilyn? Teulu ddilyn, achos oedd hi'n feichiog, yy, fy ngi. Gobeithio 'sim ots 'da chi bo' fi'n gofyn, ond wi 'di darllen sawl erthygl yn dweud oedd William John Rogers i fod yn cwrt. pan suddodd y Titanic am beidio cynnal i wraig? Ydy hwn yn wir? Chi'n gwybod unrhyw beth am y stori yma? Wel, so fi'n cofio dim sôn, ond so i'n meddwl yn hunan bo fe yn abandoning her ch'mod? Ond fi'n credu yym o'dd e moyn neud bywyd i'r teulu ch'mod? Yn anffodus, nethon nhw fyth ddarganfod y cyrff, naddo? Na, dim sôn. Achos o'n nhw siwr fod yn steerage, ch'mod, a ddim gobeth 'da nhw wedyn i i ga'l nw myn' ar y y llong yy yy ch'mod y lifeboats te. Trueni wedyn 'ny o'dd ddim cyflog 'da'r teulu. A wedyn 'ny o'n nhw'n llwm ofnadw o'dd o'n nhw 'di symud mas o'r ffarm. Felly gethon nhw ddim byd o gronfa'r Titanic? O'dd dim o- o'dd White Star Line ddim yn atebol i roi compensation. Yr unig gyflog oedd ganddo nhw wedyn 'ny oedd yym elusen o'r papur newydd. So o'n nhw'n cael deuddeg swllt yr wythnos i gynnal y teulu. Sixty pence a week o'n nhw'n gael. A wedyn 'ny amser oedd Dad yn pedair ar ddeg oedd yy oedd e'n benni. Oedd e digon hen i mynd mas i weitho. Ond ar Ebrill y pymthegfed eleni mi fyddwch chi ar ben safle sydd o'r Titanic. Mae'n gobitho arni. Ie. Gofio am y... Dim ice bags fi 'da chi. Fi'n siŵr by' nw'n cadw llygad mas. Ie. Ond yym mae'n siŵr bydd hwnna'n brofiad emosiynol iawn i chi. Wel bydd e'n emosiynol. Bydd bydd bydd. Mae bown o fod achos fi'n credu bydd lot ar y llong a cysylltiad teuluol a ma'r emosiwn 'na o hyd. Er bod un ganrif ers marwolaeth William John, ac er na chwrddodd dyn erioed a'i thad ci, mae'r emosiwn yn amlwg yn gryf iawn. Yn sicr, fe wnaeth y drasiedi yma rwygo miloedd ar filoedd o deuluoedd ar wahân. yn ôl, pan gyrhaeddon ni uwchben safle'r Titanic, roedd y niwl yn gwmws fel mae fe heddi, yn isel, yn hongian uwchben y môr ac yn drwchus iawn. A nath e greu rhyw fath awyrgylch buasol ac ysbrydol iawn. A nath e bara fel 'na drwy gydol 'yn amser i uwchben y safle. O, mae'n hala crud i lawr 'y nghefn i jyst wrth feddwl am y peth, hyd yn oed heddi. Mae straeon y Cymry a fu ar y Titanic yn llenwi papurau newyddion lleol y cyfnod, ond yr un sy'n dal 'yn sylw i yw'r un am WC Foley. Nawr, yn ystod gwasanaeth coffa i'r gŵr o Abertawe ac i stiward y trydydd dosbarth, fe wnaeth ewyr Sir Fowli redeg i mewn gan weiddi bod un ai e yn dal i fyw, bod e wedi llwyddo i gael ei blycio o'r dwr rhewllyd i mewn i gwch achub rhif 13. Ond dwi eisiau gwybod beth oedd hanes y ddau focsiwr o Gymoedd De Cymru, Dai Bowen, a Lesley Williams. Yn y dechreuad, oedd hyrwyddwr o America, sef Frank Tennyson, wedi cysylltu â Chas Barnett, gohebydd papur bocsio, i anfon Doi Cymro allan dan cytundeb am flwyddyn. Oedd tipyn o cyffro yn America ar y pryd oherwydd oedd traddodiad mawr gyda'r Cymry am fod mor ddewr yn y sgwâr. Felly o'n nhw'n edrych mlan i i i gweld y bechgyn 'ma, a mae'n debyg o'dd Lesley Williams wedi bocsio'n arbennig o dda yn erbyn Joe Bowker, cyn pencampwr Prydain. Ch'mod, so o'n nhw'n bentog dros ben. Cyn i ni deithio, yy, o'dd y Constitutional Club yn Nhreherbert wedi trefnu cyngerdd, smoking concert, er mwyn wobrwyo Dai Bowyn cyn bore'r min, a rhoi cas dillad newydd iddo. So, oedd teimladau twym yn y gymuned am y bechgyn 'ma. A phan glywon nhw fod y luxury liner 'ma, y Titanic, yn mynd am y tro cynta, a odd tipyn o cyffro bo nhw'n myn ar ar y llong ma. Ma'n debyg o odd gym ar y llong, ch'mod, state of the art, a petha o nhw ddim yn gyfarwdd a. So o'n nhw'n edrych mlan yn fawr iawn. Ond bydde teithwyr y trydydd dosbarth ddim fel yrfer yn ca'l defnyddio'r gampfa? Na, ma'n amlwg, oherwydd bo nhw'n bocswyr yn mynd i America, o'n nhw'n ca'l rhyw fath o o special treatment. Mm, felly 'na pam odd y tocyn yn fwy drud falle. Eitha bosib, eitha bosib. Nethon nhw fyth Darganfod corff Dai Bowen, ond naethon nhw gyda chorff Leslie Williams yndyfe? Do, a mae'n mae'n drist yym ffindo nhw ei gorff, a ma' disgrifiad o'r dillad o'r dyrra ch'mod cot fawr werdd yy siowt glas tywyll serge yy crys coch sgarff ac yn y mlan. Smart hyd yn oed. Smart, smart iawn. Yn y llydydd dosbarth, ie, ie. Yym ond Mae'n drist, ar ôl ffindo ei gorff, oedd y teulu'n gobeithio fysa'r gorff yn dod gartre, ond na, cysylltu yn nes a berid y tri. Mae'n drist i feddwl mai rhy fo oedd e bellach, yndyfe? 14? Wel, rŷn ni'n 14, un o'r rhai cyntaf i cael ei darganfod, chi'n gwybod, ond tipyn o dristwch am fod nhw ddim wedi cael ei gorff e nôl yn y Rhondda. Ydyn ni'n gwybod unrhyw beth am y teulu heddi? Na, ond yn ôl beth wy'n deall, mae peth o'r teulu yn dal i fod yn ardal Llanelli, felly bydd hi'n diddorol iawn i glywed beth s'da nhw i ddweud. Bant a fi felly i gwrdd â thylwyth y glöwr a'r bocsiwr Dai Bowen yng nglofa yng Nghymoedd De Cymru. Mae Mel Rees i hyn a'i yn cofio'r teulu a'i ddyddie fel plentyn yn Nhreherbert.

and it's just gone. Ar ôl siarad â pherthnasau rhai a fu farw ar y Titanic, dwi ffili help meddwl heddi os mae cas lleder Leslie Williams neu Dai Bowen wele sy'n y gorwedd ar waelod y môr. Ai William John Rogers oedd yn berchen ar yr esgid na weles i?

Nos Sul, y bedwaredd ar ddeg o Ebrill 1912, byddi noson dawel gydag awyr glir a sêr uwchben. Ond, oerodd y tywydd. Er hyn, roedd Capten Smith a phawb yn hapus, hon oedd y llong ore yn y byd. Oedd y Titanic wedi derbyn sawl rhybudd bod 'na rew o gwmpas. Drwy ryw flerwch yn y cyfathrebu, toedd y neges ddim wedi cyrraedd yn ddigon cry o'r stafell radio i'r swyddogion ar y bridge. Dal i fynd oeddan nhw. Oeddan nhw hefyd dan bwysa o gyfeiriad Jay Bruce Ismay, y perchennog. Wrth gwrs, oedd o'n meddwl am yr headlines yn y papurau yn y dyddia ar ôl cyrraedd, a Titanic makes record passage fel enghraifft. Fysa hynny werth dipyn o arian i ddenu teithwyr yn meddwl bod hon y llong orau yn y byd. Felly oedd oedd yr yr cyfan yn dechra dod at ei gilydd fel yy cymysgedd o amgylchiadau, rhai ohonyn nhw'n bethau bychain iawn, oedd i gyd yn arwain at drychineb anferth. Ac am ugain munud i ddeuddeg, fe drawodd gwaelod y Titanic fynydd iâ. Mae rhaid i ni gofio bod y bobl yma'n hyderus iawn bod y Titanic yn unsinkable neu'n non-sinkable. Dyn nhw ddim yn credu bod e'n bosib suddo'r Titanic. Yr un person wedi dweud bydde Duw ddim hyd yn oed yn gallu suddo'r Titanic. Cymrodd hi ddwy awr a deugain munud iddi suddo, ac wrth i'r llong o gwyddo'n fwyfwy, dechreuodd bawb weddïo. Roedden nhw'n gwybod nad oedd digon o fade i achub pawb. Alla i ddim dychmygu shwt yn y byd oedd y stiwardiaid yn gallu dewis a dethol pwy oedd yn mynd ar y llongau achub, pwy oedd yn byw, pwy oedd yn marw. Fan hyn nath bobl frwydro am 'u bywyd, frwydro i gyrraedd y llongau achub. Un oedd yn gorfod dewis a dethol pwy oedd yn cael mynd mewn i'r badau achub. Llwynartheb a chartrefn ar y decie oedd Harold Lowe. Yn ôl y sôn, oedd Ismay, perchennog y llong, yn trial trefnu pethe wrth i'r llonge achub, a nath yy Lowe ddweutho fe, Newn ni gyd fory os 'yn ni'n neud e ffor wyt ti isie. Yn union, a a hefyd y penderfyniad mae'n debyg wedyn ar ôl y cwch suddo, ma' nhw'n deud ynde, mai brofiad o ar y cychod bach. yn yr ardal yma ar y fawddach ag y mae Ceredigion, ddaru alluogi fo i i fynd yn ôl, ond oedd o ddigon doeth i aros achos oedd o'n gwybod tase fo di mynd nôl yn syth, tase nhw i gyd wedi cael eu boddi, mi ddaren nhw aros, mynd yn ôl ac achub rhai yn do ar ar y noson, ond wedyn hefyd yn yn yn ddigon ofalrwr mewn cochod bach i i i ddod a dau neu dri o'r bade achub erill at ei gilydd a'u clymu nhw hefo'i gilydd a a a wel, dal nhw hefo'i gilydd nes gethon nhw 'u achub ar y carceithi ar eu oriau'n ddiweddarach, felly. Roedd Alf yn arwr, yn do? Wel, yn sicr, do, mi oedd o, mi oedd o'n arwr. Er, dwi'n meddwl falle bod nhw 'di trio neud o'n dipyn o fuwch dihangol hefyd a deud y gwir ar adega, 'lly. Ma' 'na sôn, felly, hynny yw mi ddaru nhw gyhuddo fo, o fod yn feddw ar y noson yn yr ymchwiliad, felly, ac yy mi oedd hynny wedi gynddeiriogi fo, ma'n debyg, achos yym mi oedd 'i dad o, ma'n debyg, yn yn yn hoffi llymad, felly, a ac yy Mae o ddo fel plentyn wedi tyfu fyny hefo hyn ond mi mi oedd Harold Law yn yn lwyr ymwrthodwr felly ac yym mi ddaru yr ffaith bod o'n cael ei gyhuddo o hoffi y y ddiod felly i gynddeiriogi fo yn yr ymchwiliad mae'n debyg. Ie, arwr oedd Harold Lowe. Fel wedodd un wraig yn y papur fan hyn am y gŵr, wyth ar hugain mlwydd oed, Mister Lowe's manly bearing gave us confidence. He seems to personify the best traditions of British seamen. Fe oedd yr unig ddyn i fynd nôl mewn llong achub i weld os oedd 'na bobl ar ôl yn y dŵr. Un arall a stryglodd gydag euogrwydd o oroesi'r drasedi y noson honno oedd y Cymro Tomos William Jones o Ynys Môn. Nawr, mi roedd e'n forwr ar y Titanic a fe oedd yn gyfrifol am long achub rhif deg, a mae'r llythyr yma o un o'r gwragedd a achubodd e'n destament i'w ddewrder. I feel I must write and tell you how splendidly you took charge of our boat on the fatal night.

Yn ystod oriau mân y pymthegfed o Ebrill 1912, fe roedd yna ddau ddyn radio, Harold Bride a Jack Phillips, wrthi'n brysur yn danfon negeseuon allan i'r byd oddi ar y Titanic yn gofyn am gymorth. Yn ôl y sôn, wnaeth neb heblaw am y carpathiau ac un dyn arall glywed eu criau. A lle'r oedd y dyn na'n byw? Wel fan hyn, yng Nghoedion. Collodd Arti Moore, mab perchennog y Felin, i gos mewn damwen pan yn fachgen, ac yn ddeg oed fe ddechreuodd i ddiddordeb mewn peirianneg, ac fe ddaeth e'n boblogedd yn yr ardal am fod yn gymeriad hoffus, llawn bywyd. Yn ŵr ifanc, fe greodd injan stêm, Ac fe ddysgodd ei hun i ddarlledu ar y radio. Dychmygwch Arti Mo yn iste fan hyn yn y felin wrth y ddesg yma yn ugen mlwydd o'd ac yn beiriannydd amatur, cofiwch, yn dysgu mwy am ei injan stêm, am y radio o'dd e wedi greu a hefyd am y system newydd o gyfathrebu heb wifre, sef cod Morse, ac yn sydyn yn derbyn y neges anghredadwy yma o'r Titanic. To'n ni'm yn bosib gyrru neges llais ar y pryd, ond oeddwn nhw wedi penderfynu ar ffyrdd oedd mor hawdd â bosib i ddeall a'i glywed. Yr un gwreiddiol oedd CQD, oedd CQ yn dod o security. Mae hwn yn eiriau Ffrengig ym Mhedyr, a yr di yn cael ei ychwanegu fel distress. Mae hwnnw'n batrwm eitha hawdd i nabod mewn Morse code. A wedyn, yym, beth am i fyny ar un SOS sydd yn haws eto ei nabod, tri dot, tri dash a tri dot. Yym, ag os o'n nhw yn neidio allan o'r gwifrau, neu o'r headphones mae'n debyg, Oedd Arti Mosur o fod mor rwystredig yn gryndo ar y negeseuon 'na? Wedi'r cyfan, oedd ei ffili wneud dim byd am y peth. Felly, fe ath e draw at yr heddlu lleol a dweud bod y Titanic yn suddo. Ond oedd neb yn ei gredu, wrth gwrs, oedd y Titanic ddim fod i suddo. Ond, deuddydd yn hwyrach fe gath y newyddion ei gadarnhau. Nawr, ar y pryd, oedd negeseuon heb wifre ddim fod i teithio mwy na 2,000 o filltiroedd, ond fe nath radio RTMO bigo lan y negeseuon 2,000 o filltiroedd i ffwrdd o'r Titanic. A be ddigwyddodd i'r gŵr o goedion? Wel, fe wnaeth Mister Marconi, criwr y radio, wahodd Arti yn bersonol i Lunden i gwrdd ag e. Fe gath e swydd gyda'r cwmni, a wedyn fe ath Arti 'mlaen i wneud ei ffortiwn. Nid yn unig pobl coedion oedd yn gwrthod credu'r newyddion fod Titanic yn suddo. Yn ôl talion y gweithwyr, ddoe, ddydd Llun, daeth y newydd i'r wlad hon fod Titanic y llawn fwyaf yn y byd yn suddo. Darlunid hi fel tref symudol neu ynys yn nofio, ac yr oedd ei hysblander yn tynnu sylw pawb. Nos Sul, daeth hi wrth darawiad a mynydd o iâ, pan a nagysâi at New York. Ond daeth amryw o agerlongau eraill i roddi ymwared uniongyrchol yn eu plith, y Carpathian, a'r fwrdd pa un y dodwyd y rhan fwyaf o'r teithwyr. Codwyd y gweddill i'r Agerlong Parisien. Ni chollwyd un bywyd. Y newydd diweddaraf ydyw bod y Titanic yn suddo a'i bod yn cael ei chludo i Cape Town. Ond wrth gwrs, gwahanol iawn oedd y gwirionedd. Roedd y byd mewn galar, roedd Titanic wedi suddo. Mae'r eiddo personol weles i ar waelod y môr yn atgof emosiynol iawn o un o ddigwyddiadau mwya trychinebus y ganrif dwetha. Danfonwyd dair llong, gan gynnwys y McKay Bennett, allan i chwilio am gyrff. Marwodd dros bymtheg cant, ond dros dri chant yn unig gafu darganfod. Dewiswyd Halifax yn Nova Scotia i gladdu'r meirw oherwydd agosatrwyd y porthladd i fan gorffwys Titanic, a'r Capten Richard Roberts o Ynys Môn, Tytci, Roger Pierce, hwyliodd draw i Ganada ar long breifat.

Oes 'na unrhyw rifedd ddylen ni bod yn edrych mas am? Wel, rwyt ti'n mynd i rhif yym 124. Male, estimated age 50, light hair and moustache, clothing blue serge suit, blue handkerchief, gold watch, cuff links, yy gold with diamond, £225 in English notes, $2,440, five pound in gold, seven shillings in silver, five ten franc pieces, gold pencil, yn y Pocketbook, First Class neu John Jacob Astor. Gyda statws mor bwysig yn ystod y cyfnod na, a dyma fe, John Jacob Astor, rhif 124, islaw, 123, stiward, syrwod o'r trydydd dosbarth. Ar ddiwedd y dydd, oedd statws ddim yn bwysig ar y noson na. Wel, dwi wedi ffeindio rhif 14, male, estimated age 28, fair hair, and clothing green overcoat, blue serge suit, red striped shirt and two scarves ac en enw Lesley Williams um professional boxer o fifty nine Primrose Street ac yy mae'n deud Tony Pandy ond dwi'n siwr mae'n Ton y Pandy. Ton y Pandy ie. O! Robert Gleision o Abertawe! O ie. Waw! 108. Yn bibr hi gemlwydd oed, hair dark, ath e mas i gwrdd a'i frawd e ar y fusnes. Second class. Waw. Wi wedi bod yn darllen lot am ei bywyd e, felly ma, ma hwn yn golygu lot i fi. Yn trist uffernol hefyd. Yym dwi wedi weld yma yym rhif pedwar, male, estimated age

Ie, mae'n trist iawn, mae'n rhai o'r pethau fel yym probably third class oherwydd yym yy sgidiau rhad neu pethau fela. Ti jyst ffili help meddwl beth aethon nhw drwyddo ar y noson 'na. Sylwedd yn erchyll, mae jyst Mae straeon y Cymry wedi chwarae rhan allweddol yn y drasiedi yma, ond be bynnag oedd eu cenedlaetholdeb a'u dosbarth, yr un oedd i ffawd. Mae Titanic bellach wedi bod yn gorwedd ar waelod Môr yr Iwerydd yn dawel, ac yn heddychlon ers canrif. Mae hi yn dal i fod yr un mor addudog â phan adawodd hi Southampton ar Ebrill y degfed 1912. Mae bod yno yn ei safle gorffwys fel bod ar ochr dywyll y lleuad yn arallfydol bron, ond un peth sy yn sicr, sdim llawer o amser ar ôl gyda'r Titanic. Mae byd natur yn i erydu. Mae nhw'n dweud mai dim ond pymtheg mlynedd sy ar ôl gyda hi, ond i fi, fydd i ysblander a'i phrydferthwch hi yn dal i fyw yn fy ngho. Mae 'di bod yn fraint ac yn anrhydedd cael ail ymweld â Titanic a chael dysgu mwy am y Cymry a fu ynghlwm â'r drasiedi anferth.